Mela qed nitkellmu l-aktar fuq ħaxix, vegetables. Tajjeb. U hawnhekk ħa ndaħħlu naqra complex carbs jgħidulhom, complex carbohydrates illi uħud minnhom ukoll jagħmlu daqsxejn ta' overlapping, jiġri daw it-tnejn jistgħu jkunu relatati ma' xulxin toqgħodx tinkwieta illi jkunu bleżat maqsumin fin-nofs U ma' hawnhekk jiena nħobb inżid ukoll plus extra virgin olive oil. Extra virgin olive oil. Tajjeb, libtilhom għax ma kienx hemm fejn nikteb. Eh, mela, Għaliex huwa importanti wkoll li ndaħlu daqsxejn ta' good facts? Il-good facts importanti li ma jkunux ftit wisq fid-dita tagħna għas sempliċi raġuni li f'każijiet estremi mela min idum ħafna anke ma jiekol ċertu fats anke jibdew jaffettwaw daqsxejn is-sexual hormones tagħna, eh? Issa, apparti l-affarijiet relatati mas-sodda, hemm ukoll funzjonijiet bħal pereżempju fl-irġiel dak li jidhru t-testosterone. illi huwa relatat ħafna anke mas-saħħa, ma' dik iċ-ċertu drive li jkollok matul il-ġurnata, dik iċ-ċertu grinta. Ehm, naturalment mhux għall-irġiel biss imma anke għan-nisa, però isom l-irġiel l-aktar li ħajinnutaw daw it-tip ta' issues. Ikun hemm nisa illi jmor meta jmorru low fat esaġerat anke jibda jkollhom problemi ehm, ta' hormones relatati mas-cycle, relatati forsi anke ma meta bniedma tipprova tinqabad ila jew le, etc. etc. etc. Mhux se nidħol f'dettalji ta' tobba. Imma naħseb fimtu l-kunċett illi meta anka pereżempju għax weħilna ħanerġa' mur fejn kont. In-nutritionist tgħidlek naqqas naqra pereżempju mill-complex carbs u tgħidlek liema ta' tagħmlilek aktar faċli pereżempju għax tkun taf inti x'inti tiekol jew x'idea li qed tiekol. U żidhom protein, dan il-protein isibu illi jaħraq ħafna iktar kaloriji anke fil-proċess ta' digestion fost l-oħrajn milli l-carbohydrates. Mela, jekk jiena kilt, eh, ejja ngħidu chicken breast, illi fiha 100 kalorija, u mbagħad ħanqabbilha ma' 100 kalorija li ġejjin mir-ross, eżempju, qed nivvinta tax ir-ross pjuttost huwa wieħed mill-aħjar complex carbohydrates, imma żewġ eh, anka tipi ta' ikel li tnejn huma tajbin, tajjeb, Tal-protein ħa jaħraq aktar għax il-proteini minnhom infushom madwar 25 fil-mija tagħhom jibdew jinħarqu fil-proċess tad-digestion meta aħna wara li kilniehom madwar 25 fil-mija tagħhom ma jiġux storjati. Mela, għandi daqsxejn tips oħra żgħar kif ħa naraw aħna illi kemm jista' jkun nippreferu nagħtu s-sinjal lill-ġisem illi jaħraq aktar xaħam milli sempliċiment any weight u dak l-any weight speċjalment ma rridux illi jkun muscle, għax aħna dak il-muscle tant huwa bżonnjuż għall-metaboliżmu tagħna biex naħarqu aktar xaħam, kemm hu bżonnjuż ukoll biex nidhru toned minflok imdendlin jew inkella mpaħħbqin, ehm, nibqgħu nidhru anke iżgħar fletta, etc. Illi parir ieħor apparti ovvjament li nagħmlu dawn l-exercises hawnhekk nagħmlu nofsija kollox. Parir tiegħi jkun minn ta' l-inqas darbtejn fil-ġimgħa, idealment kliet ta' kollox. Nofsija kollox, dejjem ħa jkun hawn coach hawnhekk pereżempju, li ħa tgħidilna jew jgħidilna x'ħa nagħmlu, turun, juruna l-exercises, iduru magħna biex jew li qed nagħmluhom sew, eċċetera eċċetera, f'ambjent ta' arja kkundizzjonata, fannijiet, mużika, air purifier minħabba any viruses li jista' jkun hemm, whatever, insomma. Tajjeb, apparti dak ir-resistance training, Kemm hu importanti illi kif jgħidu bl-Ingliż we die it down slowly. Mhux ngħid minn għada jien ħanibda nieħu tuffieħa biss. Mhux nibda ngħid jien ara ħa naqta' tliet kwarti tal-ikel li qed niekol jekk qed tiekol b'mod eżaġerat. B'tali mod li taqta' tliet kwarti tal-ikel diġà jkun jagħmel sens. Hemmhekk ngħidlek iva, imma normalment again fuq parir ta' nutritionist. Dejjem ħajkollna bejn wieħed u ieħor din is-sistema. Illi għat-tip ta' exercise li qed nagħmlu aħna. Għall-iskopijiet tagħna ta' fat loss, nofs il-platt ikun idealment protein. U tgħidli kemm il-platt ħanieħu. Skont inti kif ħatqassam il-ġurnata. Jekk għandi bżonn 2000 kalorija, jista' jkun anke fuq parir tan-nutritionist jew min nitkellem magħha, Tikolhom fuq darbtejn, lunch u dinner. Hemm min jgħid li jiena nippreferi ndaħħal naqra snack. Mela l-platt tal-lunch u tad-dinner ħa jiċkien xi ftit. Waqt li jibqa' jżomm l-istess proporzjon. Mela xorta avvolja l-platt ċkien, idealment xorta ħa jibqa' bejn wieħed u ieħor nofsu protein. Biex indaħħal platt ieħor żgħir jew inkella snack ieħor żgħir li mhux bilfors ikun ġo platt, jista' jkun anke xi drink li tieħu jew naturalment xi snack Bħal ngħidu għana xi Greek yogurt bil-lewks, jew per eżempju tajta minn xi tuna selid minn xalfej jkun ġoplat, tifhimni ħażin. Imma l-kontenut ta' dak li ħadd jikol iwa, kemm jista' jkun jibqa' jżomm dan l-ambjent. U imbagħad meta neħlu li nibdew innaqsu mill-ikel, aktar xorta jibqa' dal-proporzjoni ma jgen jerġa' jixkin il-platt, mhux nibdew naqtaw l-ikel mill-ewwel u kważi ma niklu xejn mill-ewwel, għax jekk imbagħad neħlu, Ħa ninqabdu f'żewġ soluzzjoni, żewġ mhux soluzzjoni, waħed l-kelma, żewġ options, skużawni tlif tal-kelma bil-Malti, żewġ għażliet, emmi. Għandna għażla illi nżidu aktar l-exercise. Issa nafu l-ħajja kif inni, jekk jiena pereżempju diġà qed tagħmel tlieta erba' fil-ġimgħa, avolja nofsi għal kollox, forsi dak huwa l-aktar li nista' nagħmel. Tajjeb plus illi aħna rridu ninduħ ħsieb setturi oħra tal-ħajja. Ma rridx inkun dejjem għajjien jew għajjiena għall-affarijiet l-oħra li qed nagħmel. L-exercise ħajtini l-enerġija, imma too much exercise jista' jkun jgħajjini. Jew inkella l-għażla l-oħra ħafna iktar faċli jekk inkunu ħadna ħsieb minn qabel illi qed nieklu biżżejjed u mhux ftit wisq huwa illi nnaqqsu ftit mill-ikel illi konna qed nieklu. Mela jekk jiena weħilt, waħda mis-soluzzjonijiet hija li naqqas ftit oħra kif semmejna aktar kmieni f'dan il-video. Dan kien eh, video ġenerali, kif qed ngħidilkom dejjem, dejjem ħudu pari ta' nutritionist kwalifikata meta jiġi fuq pariri ta' ikel, fejn jidħol exercise jekk nista' ngħidkom anke jiena b'mod personali jiena Matteus Grasso minn New Better Life u flimkien hawnhekk grazzi għal nutrition, grazzi għall exercise. Għall-enfasi li nagħmlu anke fuq l-irqad, kemm hu kruċjali biex nimmaniġjaw l-istress, għax l-istress itelfilna ħafna mill-progress li nistgħu nagħmlu, jtelfilna ħafna mill-paċi li aħna nħossu wkoll, dawn it-tliet pilastri flimkien ħa jgħinuna ħafna biex kif aħna nixtiequ lil kulħadd a new and better life. Tajjeb, mela tistgħu anke tiċċekkjaw l-website tagħna www.anewbetterlife.com biex taraw stejjer oħrajn ta' suċċess ta' Maltin oħra bħalna illi flimkien tajjeb b'dak kollu li nagħmlu bħala tim nimxu 'l quddiem u nibdew naraw bidliet mhux biss fid-dehra iżda kif inħossuna. Nawguralek is-saħħa u l-ġid!